Kenya koro ngazi wangu mkete wang junendo mar Ramogi. Kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik manendo mar mbak ndalo kabende mana kaka ing'eyo en odiechieng' mar tich ariyo wapuonjre kaka onego bed ni wan wawegi waloko ohala mopogore opogore mondo wadongre kaka onagi watingre malo kendo wamed puonjre. En poch gi pak ne japicha ma mara manoendo Basil mabende notimo tich maber kanyo endo Wapuonjre kawuono kaka onego bed ni wan wawegi waloso ice blocks. Bed ni itimo ohala moro amora, bora ni itiye maber kendo imedo tiye matek. Eh, to koro kochopo godhiambo kata sani tiyudo gimoro ma inyalo dok godo e pacho manendo en puoch gi paka. To bende kawuono wantie koda thuon twak Nyakorongo Ajwang' ma bende wadwa rango chiro kata mana chich omenda. Gi dho ngere waluongo ni money market. Sama in iwuon iseloko ohala Kochopo godhiambo, bing'e kuma onego bed ni iketo pesani. To bing'e ni pesa miketo ni endi kata mikano ni endi nyalo medo nyuolo ni pesa ma in iwuon ine kaka imedo bet ng'ano ma bende wapuoyo kendo wapako kendo anyalo wacho ni ng'ama omewo. E studio wa kawuono ni endi Nyakono Gajwang', achiel kachiel antie koda ng'ano ma bende olony e weche gi eki mago mag chich omenda. Iluongo ni Walter Caleb. Ema koro adwa ni wapuonjre godo ka achiel kachiel omiyo kaw mbero kata mana thin sudi machiegni gi wang' jowi ma mari nyakoro magajo adwa ni adwa ni we ohala piny matin mondo koro wapuonjre kaka onagi kaka onego bed ni wan wawegi watimo kuno kendo wamedo nyuolo pesa wa koa kuom tijni endi kata mana ohala ni endi mar chich omenda machiegni ahinya Walter erokamano le- Iriyo le- nade? ariyo maber aneno ka mana in. suit usi Eh. usi ondisi Ah, oromo Eh. ayiego
Kok kamano to adwa ni ichak gi lero ne nyikwa Ramogi Ajiwang' ni iluongi ni ng'a, ija kanye, Kabisa. bang'e ki ilek- ileknwa mana matin ni en tich mane ma bende in iwuon itimo. kabisa an eh, iluonga ni walter caleb okuto okinyi uh, walter okuto okinyi jakanyamkago suna migori Yes.
Aja uh, Kanyamkago gi lop tiende mm. adak miluongo ni Uriri mm -hmm. mano e pacho mm. e boma ma Nairobi ka kionge giminyalo mako godo lweti tinyalo dhi komok ber mm. emomiyo antiere uh, atiyo gi jo insurance mm -hmm. an, an insurance agent mm -hmm. uh, wang'iyo weche mag omenda kabisa kabisa yes.
Adwa mana ni chakna gi wach ni endi mar chich omenda yeah. ma bende sani endi gi dho ngere ong'ere ni money market. Nitie ng'ama nitie pacho kata sani kata mana ng'ano ng'ano ma bende loko hala kata ng'ano ma bende ondik tich kamoro. Kamano. To kia ni money market ni endi kata mana chich omenda mm. tang'o. Chak gi leko nua machuok ni chich omenda kata money market ni en ang'o. Kamano. Mm.
Koro uh, money market kata chich omenda mm. en uh, En platform ma ng'ato nyalo kawo mondo mi ong'i ni anyalo keto pesa na machal nade mondo mi pesa na kik dhi marach, kik pesa la, kik pesa na lal. Omiyo en a platform minyalo yudo pesa ni uh, with a minimum mar 1000 Kenya shillings maximum kaka inyalo kaka lweti nyalo nikech lwedo opogore nitiere ng'ani gi mathoth nitiere ng'ani gi matin to waketo limit mar at least ng'ato chak gi eluf adiwa eluf achiel ma ng'ato nyalo chakogo mondo mi oket e account mar marwa ni now money market kiseketo pesa ni kanyo obro bedo konyuolore odiochieng' kodiochieng' pesa ni nyuolore odiochieng' kodiochieng' pesa ni nyuolore koro pesa ni endi nyuolore gi atamalo na 9% per annum Koro kwa wacho ni 9% per annum, ng'ato diwach ni okay, koro ka keto pesa na endi kawuono ni endi kiny anyalo gole. Ooyo. Gima wacho ni an mondo mi iyud pesa ni ni endi mondo mi obed maber, iyud uh, uh, interest maber. We pesa ni ni endi obed kodwa for at least a maximum of one year but to the minimum you can even be able to keto pesa ni kodwa for a period mar wige ariyo tigol pesa ni mm. koro pesa ni endi nyuolore nang'o mm -hmm. ma endi e gima osebedo ka chando oganda wa uh, ma jokanyanam mm -hmm. mokwongo en ni kiketo elfu achiel ni endi wang'adi ang'ada matin kanyo endo uh, walter aneno kiwacho gimoro ma liw kanyo endo kabisa to nitie ng'at moro ma bende kopogre kod uh, eh, kaka isewacho maber chich omenda ni endi money market mm. ok ni sama odwa donje ohala ni endi kata en owuon odwaro donje money marketing ni endi kata money market ang'o monego bed ni obet godo kamano mm.
mokwongo mondo mi idonje money market ni mm. mokwongo nyaka ibed gi at least a minimum mar 1000 Kenya shillings mm -hmm. namba ariyo nyaka ibed ng'at ma 18 and above tiende ni in gi id inyalo donjo kod id mari mano gima ochuno to ka ionge id to im- in gi passport inyalo tiyo kod passport Mm, koro higni apar gaboro gi wiye gi wiye namba adek en ni nyaka ibed kod KRA pin Nyaka ibed ng'ama obedo registered uh, gi KRA nikech eh, kitiyo kitiyo gi pesa nyaka eh, KRA bende yud yuto mare kanyo. Koro wan kaka jo insurance wahakikisha ni wakonyi mondo mi fill this form you must also fill an application form. Wan gi application form ma bende wamiyi mondo mi i register Ibed memba, ideposit pesani ni mondo mi pesani ochak tich. Gima nyaka bende ibedgo en email address nikech uh, gimoro amora nyaka bed gi title deed mm. imiya pesa ni nyaka ing'i ne idwa thibitisha nang'o ni nyaka uh, an a member mar uh, money market mm -hmm. so nyaka imiwa email address email address ni endi wabro miyi godo policy document mm -hmm. koro policy document wuok mana kisetimo processing mar bedo, mar bedo a member tiende ni filo form bang' filo form nyaka ip- ibed gi id a copy mar id ni nyaka bedie namba re- namba adek nyaka ibed gi kra pin namba ang'wen nyaka ibed gi email address namba uh, bich nyaka ibed gi atm midwa ni mondo mi pesa ni ibiro ketnigo kure ibiro ketnigo e, man- e, e, e, e, card mari ATM card mari koso ibiro ketni godo e mpesa koro wan gi yore ariyo mar donjo mokwongo inyalo donjo through uh, inyalo donjo through mpesa wan gi code usd code jo ngere wacho kamano ma ng'ato nyalo donjo godo at star 778 hash then ofollow prompt Prompt ni endi obro dwaro ID, obro dwaro KRA pin, obro dwaro email address and then you set the password. And then now okimi ang'owa confirmation ma koro inyalo tiyo godo mondo mi ibed a member. Then omiyi option mar keto pesa ni through ang'owa through mpesa koro ok en eh, sci- rocket science ma ng'ato nyalo chako gi gik moko mopogore opogore ooyo ichake mana kama intiere godo at your comfort zone lakini ka in gi pesa ma ok inyal deposit in a day gi, gi, gi sime Yes.
wamiyi application form koro application form ni nyaka ifile and then you make the payment payment koro inyalo tiyo gidi through our bank mm -hmm. yes wapenja ne walter uh, nitie ng'ato ma seche moko en wuon ok onyal yudo seche moko a thousand odiochieng' ka odiochieng' ma seche moko onyalo yude mana miso dwe ka miso dwe mm -hmm. akia ka bende mano endo en gimoro ma bende yot bende ng'ato pod nyalo dhi mbele koda uh, money market mm -hmm. kata kopogre gi mano bende nitie ng'ano ma bende nyalo ng'iyo money market ni seche moko eh Jogi nyalo bet wakoche. Mhm. Afadhali akaw pesana akete bengi. Ehe. Kanyo be adwa ni lieke matin Walter. Kabisa.
Iler ne nyikwa Ramoga Jwang' pogruok mantie kind kano pesa kata mana omenda mm. e bengi gi keto pesa e money market. Kabisa. Mm.
Koro pogruok nitiere pogruok maduong' saidi. Mm. Mokwongo en ni kiketo pesa ni e money market. Mm. in gi platform inyalo keto pesa anytime kihero ni idwa kete kawuono ichak iket machielo kiny ichak iket machielo anytime mm. onge gi restriction moket ni ni nyaka iket na pesa ni endi at this specific time mm. i control e kiin mm. inyalo beto ni ok in ng'at mondiki mm. in ng'a udo pesa ni kawuono kiny onge month onge but iseketo pesa ni cha mm -hmm. pesa ni no ok lal pesa ni no nyuolore mm. nikech pesa niendi onyuolore on a daily basis aketo a thousand kawuono then wa trade gi pesa niendi kawuono at the end of the day maybe wayudo kata siling apar kata wayudo siling abich kiny ok wachak from a thousand mm -hmm. wachake from a thousand and the interest ma wayudo nyoro mm -hmm. odiochieng' makiny mm -hmm. kamano kamano nyaka period room mm -hmm. omiyo inyalo kawe mondo mi iyud interest emomiyo interest ne ni malo is at 9 percent mm -hmm. 9 percent it is compounded daily mm -hmm. the Amount is compounded daily. Emomiyo iyudo ka interest mare ng'eny opogore gi what the banks give. Mm -hmm. In most cases iyudo iyudo ka bank are good yes. Mm -hmm. Bank will be able to give you at least an interest give me mar 5% mm -hmm. or 4.5% and or depend gi duong' mar pesani ka in gi milion apar ma in gi milion abich then inyalo negotiate mondo mi omi ang'owa interest but marwa ni en ni inyalo keto pesani kaka in ema idware yamwa ni idwa keto el- eh, 100,000 kata 1 million dichiel ti wiye wil godo ile pesanino okonyi after ev- every, ev- every time Mhm. inyalo keto pesa but bora ni ichako gi a thousand ok onego bed ni iketo pesa mantie piny mar a thousand ah, ah. Eh.
bora ni ichako gi a thousand mm. inyalo medo pesa mo inyalo medo mia abich mm -hmm. inyalo medo elfu achiel ah. inyalo medo 10000 mm. inyalo medo 20 1 million 10 million depending kaka ofuko ni chal mm. emomiyo maendi ber mm -hmm. interest ne ni malo mm. opogore gi mar bank ah. namba ariyo mm -hmm. inyalo access pesa ni niendi any time iwinjo wachni but at least give it a minimum of 48 hours iketo pesa niendi ni, eh, nie ka, eh, eh, eh, money market ka mm. bang week eh, ba- bang maybe one month kata bang six month mm -hmm. idwa golo pesa nini you just write a letter to us mm. initiating the amount mm -hmm. and then we be able to process mondo miyud pesa ni mm. mar ariyo en ni pesa niendi inyalo put it in writing that any ma, every month adwaro mondo mi interest na chaende umiya iwinjo wachni Awinjo. koro every month wamiyi interest nino lakini pesa mi iketo chande pod dong' mana ka Kacha. dong', dong', dong', dong' mana kacha iyudo ni kembe mathoth tiyo gi money market ni endi e chulo kata jotich Aha. pesa ne chande oket aketa kacha Mm. maybe oketo kodwa 10 million kata 5 million every month proceed mo- mowuok chande iyudo kochulo godo kata mana ji abich auchiel mm. otieko mm. next month kamano kamano next month kamano kamano lakini principal amount ne chande mm. pod nitiere mana kacha kacha mm -hmm. opogore kod bank mm. kabisa kabisa mane ber mar money market kabisa kabisa yes. kendo donjo ne bende is much yes. easier kabisa uh -huh. Eh. ingeni Walter Kale bamora hinya koda kit puonj ma medi chiwo ne nyikwa ronga jwanga nikech yudo ni ng'ato seche moko neno ni an ayudo ga siling elfu achiel mm. odiochieng achiel mm -hmm. towacho ni yawa nawinjo kaka leb wacho wuoyo ewi money, money market yeah. ang'o mo nakawo elfu achiel ni adhi ayawo godo account akete pesa kacha sani mondo onyuolre lakini sekta ka sekta bende nyaka bedega bede gi jok miluongo ni brokers kamano wata kaleb ng'ato okawo pesa ni adier adier mm -hmm. otrust oketo geno ne kuomu yeah. Ere kaka unyalo make sure ni ng'ani endi pesane ni endi ok olal? Yeah. Nikech break, brokers mineno gi eki wuoyo sectors mopogore opogore kendo giwuoyo okang' mamalo ahinya. Kabisa. Mm.
Now, uh, gima watimo kaka wan jo insurance is wami assurance ni pesa ni is very safe with us we are also reinsured mm. in that Ka insurance no wa ogore piny, reinsurance will take up the the the, the uh, will take up your case. Mm. Why? Insurance obedo regulated gi kampuni miluongo ni Insurance Regulatory Authority. Mm -hmm. Gihakikisha ya kwamba insurance omiyi pok mari miketo. in an event ni kampuni no gore ang'o gore piny mm. koro gine ma gi holdwa accountable mm -hmm. ema kata ka ng'ato timo gima rach mm. insu insurance regulatory authority biro chung' ne client momiyowa pesa ne mondo mi wabedgo mm -hmm. number two wan gi asset based management of up to 235 billion as at 2030, uh, uh, 2021 uh, asset management 235 billion so ng'ato kokelonwa pesane kar rombe obi gi bilion achiel obi gi bilion apar pod en a drop of an ocean eh, insurance marwa ni mm -hmm. omiyo pesa ne is very safe with us mm -hmm. nikech watiyo gi pesa ni endi e yore mopogore opogore mondo mi wayud income maber ni mm -hmm. wayudo through treasury bills mm -hmm. treasury bonds mm -hmm. cash deposits mago e kuonde mwayude ang'owa wainvest e pesa ni mondo mi onyuolre. Mm. Koro wakaw advantage ni endi mondo mi wakony jothurwa nikech jothurwa gini endi kwang'eyo obro konyowa nikech kata bet mana sitting room mara tatiyo na gi sime tasedonjo mm. at least i invest okonyu e siku zijazo mago e gima biro konyowa mm -hmm. otherwise kok watimo ma to kok ing'e ni wach mar pesa to weche ne rach donge kamano so that is how

Kamano. osebetga kokuno pesage kaendi e money market Yeah. en okang' mane mamende un uwegi uk- u- u- utiyoga godo kata ni en okang' mane mukawo mondo make sure ni pesage gi eki ok odhi adhiya kamano Kamano. mondo ochope ne familia ma mare Ee. Emomiyo seche ma ng'ato register, iyudo kwa kawo details magi gi the next of kin. yes Tem omiyo ber kibet iyudo gini achiel kachiel kod ng'ato kaka an ma biro wuo kodi mm. moeleza i mi ing'eyo ni kama endi e kaka donje mm -hmm. nikech an ma koro abiro bedo kaka a link mari but inyalo access any of our offices at any given time bende mm -hmm. koro gima timbre ni en niya mm -hmm. sama idonjo cha iketo details mag next of kin ni mm. next of kin details mage ni irwa kuchocho mm. koro at the time when gimoro kotimore mm. and you are not there mm. the first person mwabro dhi ire and the next of kin nikech onge ng'ata ng'ata mwang'eyo except ng'awa except the next of kin mm. to gi in mi register kacha chande mm. emomiyo Wang'iyo ni the next of kin details mage bende oket kacha, namba ne mar sime, ID mare, email mare mwanyalo yude godo. Koro mano the step mwatimo mondo mi wang'i ni kopo ni ng'ato o- omielo rengo to nigi money market ni endi. Wahakikisha ya kwamba pesa mane oseketo ka plus the interest accrued bro dhi ne familia ne through the next of kin mano ndiko kacha chande mm -hmm. wa encourage ga ng'ato mondo mi at least oket next of kin ariyo kata adek uh -huh. nikech uh, yes inyalo keto next of kin to koro awach ni nudhi maybe nudhi safar to the next of kin udhi go to mielo rengo ute mm. modong ng'at modong dhi bedo nang'o mm -hmm. ema miyudo ni asset as, uh, unclean financial asset authority mm -hmm. nigi pesa mathoth kocha chande mm -hmm. koro ka wegi ok okawo mm -hmm. pesa go wateroga kure unclean financial asset mm -hmm. authority mm -hmm. mondo miwegi omany through there mm -hmm. koponi e list kacha mm -hmm. the, exo the number mane ng'ani oketo te is exhausted to gionge mm -hmm. that is when we take it there mm -hmm. but we don't take before we exhaust all the options mar getting the next of key mm. come on wasa kaleb uh, gin ber mage sana sana mm. manya koro mgajuang nyalo yudo kwa kuom donje money market mm.
Good. Uh, money market is best. Nikech ikaw advantage of the interest rate, mm -hmm. high interest rate of 9%. Onge kamora mora mangi de yudi kata ki bank. Mm. Uh, interest rate mar 9% is something good. Awach ni ikaw elf, eh, nini 1 million tiketo kodwa.

10,000 kata ka en 9,000 mm. tomorrow we are on 1 million plus the 9,000 what trade go mm. so when that the market was good the following day mm. so it means that it will be good of, on top of the 1 million plus mo ayudo nyoro mm. so at the end en pesa maber mabup manyalo konyi mm. emomiyo money market is the best for someone to be able to join ng'a ng'iyo short term mm -hmm. to gi medium term nikech maximum period en one year mm -hmm. beyond one year you have to roll it over mm -hmm. yes mm -hmm. it is a money on call cash on call you can be able to call it mm -hmm samora mora midware inyalo yudo awach ni neno plot moro kiketo pesa ni kod wamani market neno plot moro mm -hmm. maber minyalo kawo you grab the opportunity mm -hmm. inyalo kawo recall pesa ni ni endi speed titi mangoa inyiew godo uh, the plot mi yudo chande mondo mi obi okonyi nikech uh, you the access is normally the key mm. ne ngat ma oketo pesa ne kuom money market mm -hmm. accessibility is the key mm -hmm. and waro the interest is another thing where you can be able to put in deposit also is very key you see the minimum of 1000 mm -hmm. tisedonjo in gi money market yawa mm. angodong mm. jokanyana madonjuru wakaw mani maketwa Wala- walalre godo spidi kamano erokonya walter caleb koko mana tonya koro gajuanga maendi en thuon twak moko onego bed ni in iwuon bayi kata mana matin sana sana ne jolok ohala kata mana in iwuon mabende ondiki tich kamoro ok onego bed ni maendi twak mabende bayi wadhi modho pi moro matin sama imbe wamiyi thuolono endo mondo idhi modhi e pigni endi tok nyere machuok waduogo koda walter caleb

Kwa 5 bob pekee, dial star 236 hash today to start using UPay cashless.
analoro droni omiyo koro wang'ni through pande yo kibitimona gimoro amora marach

We can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. Jatend piny William Ruto koni bede migepe mag piny owacho matimo maber ibiro yaw ne ji giwegi mondo obedie gi kanyo ma idendo ni shares. Obila ma Nairobi nono lal mar jaod bura moro mawuok Uganda manolal tok kawo taksi matere chuny boma ma Nairobi. Doho oweyo Amos Kimunya thuolo gi rambun mar siling alufu mia abiriyo e buch mibadhi mar lowo manyalo romo milion prauchiel.
machiegni kendo nyakoromo gi ajwang eh, mbak ndalo dhi nyime gi seche gi nyakoromo gi ajwang waduogo kendo wan e yamo eh, aneno ka ji ywago network matin kata ng'ukni moro mantie to e midusa magwa pod tiyo matek mondo gine ni waduog e yamo yo makare adwa somo ote matin e namba ariyo adek auchiel nono nono eh, hello kolo greetings from nancy apicha suna manyera aha kolo Ramogi mora sana ma Bernard kawuok Kadem Ong'er. Ehe. Nitie ote mar eh, Hello guys, I have a question. Can eh, ah, ote no ok en ma ok en marwa makaendi. Mimi ni Lavenda kutoka Kisumu, naomba mrudie vile mtu anaweza ingia kwa hiyo money market. E, mago e, ute ma aparo ni ber gi chenro madhi mbele gi sani. Mimi ni Lavenda kutoka Kisumu, naomba mrudie vile mtu anaweza ingia kwa hiyo money market. Aparo ni Caleb winjo maber, obro nwoyo nwa kanyo no endo kama kaka nyalo ng'ato nyalo donjo e, e, e money market no e yor es- e yor sim. Mm. Aneno ka ng'ato penjo ni eh, gino kwaya pesa akia ni wacho ni insufficient funds gik ma- gik machalo kamano. Kamano. Lakini ang'e ni ibro leronwa Caleb. Yes. Lin Musnakolo gi nyajatelo nyajatelo kawuono onge eh, kawuono to onge nitie jogo eko maneno live uh, e facebook eh, ramogi tv brian abuya owacho ni eh, network chendo marach hezron owuor nyanya kachi mora mang'eny mosna dije kolo eh, anti, an hezron kawuok abondo ramba unis nyahuma Asedonjo on time adhielo nyakwar ong'aya mano minwa Bingi Selector be nenwa live Rolex KE be nenwa ma- maler ahinya mae Hari apenjo ni ka ise register gi 1000 ka idwaro mo- medo pesa let's say daily ochuno mana nyaka aketa 1000 no ama anyalo keto pesa matin ne 1000 mago penjo ma ji penjo kanyo noendo Caleb mm. penjo machielo aneno kae to ochako ola lakini ya make wiya matin ng'ato penjo ni rolling over no enang'o koseketo pesa e, e, e, e thuolo marom gi higa achiel iwacho ni o roll over owero o, yani ogombo ni ilerne matin kar rolling over no en ang'o mm. yes Caleb machiegni
erokamano erokamano ahinya uh, wale waler uh, rolling over mm -hmm. rolling over tiende ni pesa niendi mar money market inyalo na kete for a period of one year tiende ni after the period of one year mm. nyaka i withdraw pesa ni te mm -hmm. plus the interest accrued te ikawo mm. then ichak ichak process manyien mm. mar donjo kendo mondo mi i roll over koro mano e tiend roll over tiende ni ikawo pesa ni mi iketo kacha chande te igolo te nikech a period mar one year ose, oseromo koro gole plus the interest kiero ni idwa ni i plow back interest go into the principal amount keti for a new start mane tiend rolling over now awinjo uh, penjo machielo ng'ato penjo kako nyalo nini uh, kako nyalo Kako nyalo donjo through online. Mm. Mokwongo mondo mi idonj online, at least bed gi credit mar at least 5 shillings kata 10 shillings. Mm -hmm. Yes. Koro ki dial star 778 hash. Mm. Obro, obro, obro prompt into our uh, process of donjo. Mm -hmm. Koro kaka wacho mokwongo kise star 778 uh, hash kiseketo star 778 hash the next thing is to be able to register odhi kwayi details gi odhi kwayi na- id ket id ni odhi kwayi kra pin ket kra pin odhi kwayi email address ket email address ni kiseketo to odhi open for you an account one time password idhi yudo gima ndiki ni otp one time password koro one time password no kiseketo one time, pa- one time password magi code no giseketo gisemiyi keti kiseketo then they'll refer you to now getting into changing that specific password mm -hmm. kisedonjo mm. once ise change password no now you can inyalo keto deposit ni mm. inyalo keto deposit ni mara thousand mm -hmm. or more midwaro mm. now odhi dwaro mondo mi ing'e ni ng'ano rifai did you get it through the uh, financial advisor mm -hmm. go send through the internet or through our office mm -hmm. ibro keto namba na kanyo as the financial advisor mm -hmm. ibro keto namba na kanyo ma en 0729 233 774 Chakimiwa anwa- Anwoyo. namba kendo, yeah. 0729 233

the amount midwaro deposit mm. ka en a thousand ket a thousand mm -hmm. ket pin ni and then isedonjo mm -hmm. after maybe one hour two hour ibro yudo notification mm -hmm. ma notify yi ni you are now a member mm. kisebedo a member mm. obro oro ni the eh, policy document mm. mondo mi ibedgo mm. now That is the process of donjo. Mm. Awinjo ka jawinjo na moro machielo bende ochako wacho kanyo ni ka nyaka, nyaka o top up mana 1000. Mm. Oyo. A thousand en mar opening account. Yes.
Topping up inyalo keto kata mana 500. Mm -hmm. kata mana 10000 mm. kata mana 100000 mm. depending on kaka in midwaro uh -huh. so ok ochuno ni nyaka obed mana 1000 mm. koro inyalo top up kata 500 mm -hmm. kadhi nyime ema koro kila e penjo mabende dahero chwalo ni ka endi Walter Caleb nitie ka jok mabende waluongo ga ni defaulters yes ng'ato chaka chaka maber yeah. account boya ya maber ndi Kamano. to obo timo obo, ke, obo kano pesa e money market mm -hmm. madhi kata mana dweche ariyo yeah. bang'e to koro linga linga thi kochopo giko higa yeah. mano eno Disemba o expect ni pesa cha onyuolre kabisa ma pesa modhi yudo Disemba mm. ok pesa mano kano mm -hmm. ma bende nochako nikech o default after two months yeah. akeni maendi inyalo wuoye nade Walter wawuoye wachno maber gi kukune yes Mokwongo em ber mar money market ni inyalo keti kata mana dichiel. To wachak wanere dwe mar apar gariyo. Eh, Wachak wanere dwe mar apar gachiel. Yes.
Onge ri- onge onge defaulting in it. Tiende ni you can come in anytime, you can quit anytime, oonge gi defaulting. Koro emomiyo inyalo kete kawuono, ichak ikete godhiambo, ichak ikete kiny, next week. it is an open platform mm. so kata ng'ato keto mana dichiel it's good enough ikoni mm. an gi maybe 100000 aketo ka wanere uru dwe mar auchiel kata dwe mar 12 when i want my money to koro dwe mar 12 no endo odhi medre ahinya koso odhi medore nikech ang'o yes. we trade wa trade gi pesa nini endi every single day aha iwinjo wachni yes.
ka aketo 1100 kawuono mm. wa trade kode kawuono mm -hmm. wayudo maybe eluf abich kawuono mm. yes. it is what tomorrow wan gi eluf achiel eluf mia achiel plus the 5000 mwayudo nyoro the mm. following day mm. koro kise ka yud what i trade with the following day kata ok amedo mm. remember it is an increase to what i had the previous day mm -hmm. koro odhi na nyime mm. koro ki top up the better mm.

earn the 9% interest compounded on a daily basis mm. irrespective of any time inyalo keto kawuono mm -hmm. but after three months iyudo pesa ni mero mobup mm. iyudo mathoth mm. iketo kanyo mm. bro pod obro bedo mana compounded because you are adding to the principal plus the interest mm -hmm. plus ang'oa plus peta, pesa mimedo so What, it doesn't have any Walter Caleb mtie janeno moro ma minaneno koro ote moro kanyo endo penyo ni money market ni endi en mana mar individual koso ka gimbe gin gi chama moro Kabisa. kata mana riwruok moro mm -hmm. ginyalo kano pesa gi e money market kabisa mm.
erokamano jawinjona kuom penjono penjono ber kabisa mm. mokwongo money market inyalo join kaka individual

It can also be for a company because mm. donge wan jomanyo wate mm. kabisa kabisa omomiyo um, even those groups mm. kanyalo yudo gi unyalo luwo kata bira timo uno u training uwed gi uh, mawaidha maber mm. you can basically be able to join both as a group mm. and also as an individual aparo ni sama koro watieko kendo ibol chak inuoyo namba ni nikech ji mang'eny mantie grube bende koka koka dwa donje mani market ni kabisa lakini nitie penjo moro mede bet ila uh, Walter Yes. Iyudo ni seche moko kaka ng'ama dichuo in jadoho Yeah. to weche mag beneficiaries gini gieki bende awinjo ni at least ji ariyo kata adek kama Mm. in gi mon ariyo seche moko in gi nyithindo madhi apar Kamano.
to koro oseng'isi maber ni limit nyalo bedo nyithindo ariyo adek kama a kata mana ji ariyo adek kama a Kamano. ne ng'ano ma bende nitie doho to dohero keto pesane e money market ma kiny ikia Yeah. onyalo timo nang'o Kabisa.
Now, Ma, a, a, nitiere kama winjruok ok bediega maber Yes. omiyo kawuono ada clarify maendi maber mokwongo money market ng'ata ng'ata nyalo donjo Yes. obed ni ng'ato nigi nigi doho and the jogene mag dohogo ema dwa put as a next of kin gite onyalo keto Onge restriction mora mora mm. in the money market. Mm -hmm. Kama restrictions normally bede mm -hmm. ene medical ah. cover. Uh -huh. Uh -huh. Medical cover mm -hmm. and life insurance mm. products mm. kanye makama restriction bede koni ni a limited of this specific number of next of kin mm -hmm. mano e gima timore but e money market biiti jadoho biiti ja ng'at achiel kan kama Inyalo keto at any given time you can be able to put all of them as your next of kin. Mm -hmm. Kabisa.
Adwa ni ilek ne nyikoro Mugajwang wach mm.
mogik.
Mm -hmm. Mabende dihero nyiso nyikoro Mugajwang ewi wach ni endi mar money market. Kamano. Sama watieko.
Uh, ni aparo ni kapoko uh, kapoko donje wach mogik. Yes. Mm -hmm. Dagomba eh, penjo gimoro kae. Nitie uh -huh. joma pod oluor ni a uh, jomopod oluor ni ah, kadonjo maybe an gi loan moro mar kambi moro nitie nyinge moko mok anyal wacho e yamo kaendi mm. nitie loan ma ji nigo e momiyo orwak gi e crb nitie jogo eko mantie helb loan mm. akia ni eh, jogo nyalo donjo kanyo nikech giluoro ni ka gidonjo kanyo pesa inyalo ng'ade mm. akia ni kanyo utimo nang'o okay.
Uh, ipenjo penjo maber kabisa kabisa uh, kuom wachno mm. money market ok wang'i any background check uh, in most cases background check crb come into place in this case we only deal with you as an individual mm. nikech in midecide mondo mi ikel pesa niki in to be able to trade with us at the money market. Mm -hmm. So anytime you want to come in, you can be able to come in anytime midwaro, inyalo wuok anytime midwaro, onge restriction moro amora. Unless mm. pesa en from money laundering. Koro anytime ma ng'ato dwa donjo, to maybe odwa donjo gi pesa ma 1 million and above. Mm -hmm. We have what we call a verification of the source of fund. Manyaka ng'ato tim ang'owa, manyaka ng'ato fill. So that form, any amount that is 1 million and above, lazima wami hii that verification form mondo mi ikonwa the source of fund eka wanyalo uh, eka wanyalo accept to work with your money on money market apart from that there is no any other restriction kamano ing'e ni eh, nyakor mugajo wacho ni weche ng'eny saye matin to walter kaleb wadok erokamano ahinya kuom yie mondo ibi e studio ka e studio kaendi mana penjo ma bende nachwalo ni very fast nikech aneno ka bende onego bed ni wayudo weche manyien kanyo endo wach mogik ma bende dihero liero eh, lero ne nyikora mugajo wang'eyo wachni endi mar money market to kaka inyalo yudi Kamano. e mbui kacha chande kata kopogre gi mano to nambani ma sime mondo koro ka gidwaro ni imed lerogi e wa- e wi wachni ndi mar ma- money market ginyalo tudre kodi achiel kachiel e yono endo makare kabisa mokwongo uh, agoni ero kamano maduong' kuom miya uh, nafas ni mondo mi abi awuo gi nyikwara mogi duto te uh, nambana mar simu munyalo yuda godo for any clarification of money market and other products manyalo wacho in one minute nambana mar simu en 0729

494. Anyalo konyi at any given time. Be it ni manyo uh, money market, we have the best product manyalo konyi mondo mi yud kaka inyalo konyori. Ikaw advantage of 9% ni endi odhi okonyi mondo mi jogi oyud gimoro. Apart from that inyalo ng'iyo other things which we do like uh, wealth management fund, wan go manyalo konyi. You've build your wealth kama intiere.

I'll be able to help. Insurance is the best way to go. Mano e gima osebedo ka konyo jowa. Erokamano ahinya Erokamano.
Walter. Kendo erokamano ahinya kuom biro e studio mar Ramogi. Chenro no endo mar Mbak Ndalo. Ageno ni pod ibo mana duogo mondo imed eh, puonjo nyikwa Ramogi Ajuang'a Kabisa. yore goeko mag eh, kano omenda. Kok kamano to nyakwa Ramogi Ajuang'a wadok erokamano mathoth ahinya ne in iwuon ma bende nokete chenro ni endi chakre saa saa aboro nyaka sani endi dong' mana dakika matin mar mondo mi omol saa apar kanyo endo Afadhali ng'ano ma bende puonji lupo moingo ng'a ma miyi rech nikech nitie odio- odiochieng' achiel ma bende en wuon nojony to kochak omiyi rech niendi. Iluonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach. Ne jogo duto mokawo thuolo margi makende mar bedo kodwa e chenro mar Mbak Ndalo, erokamano uru. Jogo duto moeronwa ote, kata jogo duto mobedo abeda ka nenowa, ka winjowa maber, erokamano kuom kete Ramogi TV. Luonga ni Kolo Kolo Instrumental, kiny be en odiechieng' machielo ma warado e chenro mar Mbak Ndalo.